Шушы зур бәйрәм белән чын күңелдән тәбрик итәм. Югыш авыл җирлеге исеменнән, шәхсән үзем исеменнән. Һәр барчагызга исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен Аллаһу Тәгалә. Шулай озын озак еллар әле шулай яшәргә язсын. Алла бирсә, сез авылның тотнаклары. Яшьләребез юк, һаман әле Аллага шөкер, менә мин әле һаман әйтәм, авылга эшләргә кайткач, сезнең белән эшли башладым. Хәзер дә сезнең белән эшне дәвам итәбез. Шуңа күрә Тагын озак еллар эшләргә, яшәргә язсын. Аша инде гадәттәгечә, бүген дә безнең ул эчелшелештән торыр инде. Беренче Коръән укырбыз, Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы өчен. Аннан соң икенче өлештә инде Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллахи галәйһи вә сәләмнең бераз тормыш юлларын искә төшереп үтербез, белмәгәннәрне белеп, белгәннәрне искә төшереп үтербез.

Туфрак алырга. Менә бу теге подстанция җанына, тиби тартына. Мин шушында дигәндә бу тапкан э, акча 1844 елгы акча. Тарих, тарих. Бу э, Николай беренченең инде иләрә әйткән вакытларына туры торган вакыт. Менә мин үзем соңгы вакытларда шул тарихлар белән бераз кызыксынгалыйм, тарихлар белән. Бу миңа бик кызык булды. Менә шушы Равил кода белән менә бу җылы барга сөйләшеп утырган, шуны җугалтмаган, шуны саклап торган. Мәктәп бир әле, авылга кайтабыз бигрәк тә. Мәктәпнең ненә тапшырыйк әле, шуны менә монда язылган аның, каян алган, каян тапкан. Менә шул изге урында Аллаһ рәхмәте илә ахырзаман пигамбәре Мөхәммәд дөньяга килә. Пигамбәребез туганчы ук үлеп китә әтисе, Мөхәммәдкә терәк булып ялгыз кала әнисе. Әмма ләкин әнисе дә кыска гомерле була, Әнисе дөнья куйганда аңа алты яшь була. Хуҗалыклы абыстайлар шөкер итеп, ул шул хәтле матур иттереп җыелып килгәнсез, Алланың рәхмәтләре җасын безне дә шушы хөрмәтле э, мәүлет ашына чакырганыгыз өчен. Инде ничек килмисеңдер, шул әйтеп матур иттереп чакырган җиргә барырга кирәк, фа, ба, фа, ба, бару фарыз. Ие, шуңа күрә без инде җыелдык та, э, без әйтәбез, барыйк. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән Чакырган җиргә һичшиксез барырга кирәк, дип без җыендык менә шушы юлга, сәфәргә җыелып. Менә хәзерге вакытта Алланың рәхмәтендә булган көнебездә, менә Фәрзәнә туганым әйткәнчә, быел җәйнең бөтен безнең яннан китәсе килми. Субхан Алла, без квартирларда туңмыйбыз, әле безгә җылы анда парлар биргәне көтмибез, шул кадәр тыныч кына яшибез. Раббыбызның рәхмәтендә булган хәлдә менә быелгы елда Мәүлид ае менә шушындый кояшлы, матур вакытка туры килде. Туры килде дә менә бөтенебезнең дә кая гына булса барасыбыз килә, бер-беребезне күрәсебез килә, бер-беребезне аралашасыбыз килә, бер-беребезне матур мөнәсәбәттә буласыбыз килә һәм матур хатирәләр калдырасыбыз килә. Менә без сезгә килгәнбез икән, Раббым, менә күрешүләребез дә мөбарәк булсын иде һәм аерылышкан вакытта матур хатирәләр калдырып, әле киләсе елның да шушындый матур бәйрәмне айга